Helo a chroeso i'r oedfa ddigidol. Um, enw i yw Guto Llewellyn, rwy'n weinidog yn ardal Hendy Gwyn a diolch am y cyfle i gyflwyno'r Oedfa Ddigidol, a daw'r darlleniad o Fengi Luc, pennod 23, adnodau 32 i 43. Daethpwyd ag eraill hefyd, dau droseddwr, i'w dienyddio gyda Iesu. Pan ddaethant i'r lle a elwir y Benglog, yno croeshoeliwyd ef a'r troseddwyr, y naill ar y dde a'r llall ar y chwith iddo. Ac meddai Iesu, O Dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. A bwriasant goelbrennau i rhannu ei ddillad. Yr oedd y bobl yn sefyll yno, yn ei gwylio. Yr oedd aelodau'r cyngor hwythau yn ei wawdio, gan ddweud, Fe achubodd eraill, achubed ei hun, os ef yw Meseia Duw, yr etholedig. Daeth y milwyr hefyd ato, a'i watwar, gan gynnig gwyn sir iddo, a chan ddweud, Os ti yw brenin yr Iddewon, achub dy hun. Yr oedd hefyd arysgrif uwch ei ben, Hwn yw brenin yr Iddewon. Yr oedd un o'r troseddwyr ar ei groes yn ei gablu, gan ddweud, Onid ti yw'r Meseia? Achub dy hun a ninnau! Ond atebodd y llall a'i gyryddu, Onid oes arnat ofn Duw, a thithau dan yr un ddedfryd? I ni, y mae hynny'n gyfiawn oherwydd haeddiant ein gweithredoedd sy'n dod i ni. Ond ni wnaeth hwn ddim o'i le. Yna dywedodd Iesu, Cofia fi, pan ddoi i'th deyrnas. Atefodd yntau, Yn wir rwy'n dweud wrthyt, heddiw bydd di gyda mi ym Mharadwys. Ydych chi erioed wedi gweld un o ffilmiau Alfred Hitchcock? Mae'n siŵr bod nifer o chi wedi. Falle wedi gweld y ffilm enwocaf i gyd, Psycho. I'n cofio oedd honno yn ffilm enwog pan o'n i'n ifanc. A cyfarwyddwr oedd Hitchcock wrth gwrs, nid actiwr, ond bydde fe'n actio am rai eiliadau yn ei ffilmiau ei hunan. Bydde fe'n neu camio, yn cerdded mewn o un drws ac mas trwy'r llall. A herbyn heddi, i ni'n Edrych ar un nath camio yn stori y croeshoeliad, sef Dismas. Pwy oedd Dismas, meddech chi? Wel, fe oedd y troseddwr a groeshoeliwyd gyda Iesu. Gismas oedd enw'r llall. A Dismas oedd yr un nath amddiffyn Iesu. Fel glywon ni yn y darlleniad, oedd Gesmas yn ei sbort am ben Iesu ac yn dweud achub dy hun, ac fod Dismas yn ei gyrryddu. yn rhoi rhow iddo, ac yn dweud wrtho fe, Wyt ti ofn Duw, a ti o fewn munudau ei farw? Y ni'n cael yn haeddiant, ond oedd Duw Iesu heb wneud dim o'i le. A mae Ies, Dismas yn dweud, Iesu, cofia fi, pan ddoi i'th deyrnas. A mae Iesu'n ateb, Yn wir, rwy'n dweud wrthyd, Heddiw byddai gyda mi ym Mharadwys. A mae yna rhywbeth rhyfedd fan hyn. Iesu, mae Dismas yn dweud. Yr unig un yn cyfeirio at Iesu fel yna, fel Iesu. Pob man arall, i ni'n cael Iesu Feistr, neu Mab Dafydd, neu Athro, neu Rabi. Yn y Pedair Efengyl, does neb arall yn dweud Iesu. Dim hyd yn oed y disgyblion, oedd yn ei nabod e mor dda. Neb arall yn siarad mor ewn ag e. Ac eto mae Dismas, y troseddwr, ar y groes, yn dweud yn hollol naturiol, Iesu. Hefyd mae Dismas yn y sgwrs fer hon yn sôn am y deyrnas. Cofia fi pan ddoith deyrnas, mae'n dweud. Y deyrnas, teyrnas nefoedd, un o hanfodion y ffydd Gristnogol. Dismas yn sôn am y deyrnas. Beth yn y byd sy'n mynd ymlaen fan hyn felly? Mae'r troseddwr ar y groes yn y cameo bach yma yn siarad yn fwy ewn a Iesu na wnaeth neb arall erioed. Ac mae e'n sôn am deyrnas nefoedd, un o hanfodion y ffydd Gristnogol. Hefyd, mae'n gwybod fod Iesu wedi cael ei groesoelio ar gam. Ni wnaeth hwn ddim o'i le, mae'n dweud. Beth yn y byd sy'n mynd ymlaen 'ma felly? Sut mae esbonio hyn? Mae nifer o arbenigwyr ar y Beibl yn credu mae rhai fod Dismas yn adnabod Iesu cyn hyn ac yn adnabod e yn eithaf da. Dywed yr esboniwr mawr Leslie Weatherhead fel hyn, Mae'n ymddangos yn sicr i mi fod Dismas nid yn unig wedi cwrdd â Iesu cyn hyn, ond ei fod yn ei adnabod yn eithaf da. Mae'r modd maent yn siarad gyda'i gilydd yn awgrymu eu bod efallai yn gyfeillion ysgol. Yn sicr, roedd Dismas yn gwybod rhywbeth am Iesu ac am y pethau roedd wedi bod yn gwneud yn ei fywyd. Dismas yn adnabod Iesu, falle yn yr ysgol, ond yn sicr rhyw ffordd yn ei adnabod e yn dda. Nawr fe wnewn ni edrych yn agosach ar Dismas. Pwy oedd e? Fel o'n i'n dweud, mae'n cael ei ddisgrifio fel troseddwr. A dyna beth i ni wedi cael ein dysgu erioed, mae rhyw fath o leidir, rhyw petty criminal oedd e. Sawl gwaith i ni wedi clywed hynny, fod dau leidir wedi cael eu croesoelio gyda Iesu, un yn naill ochr iddo. Ond mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio'n Groeg i ddisgrifio Dismas, nid lleidir mae'n golygu, ond chwildroadwr gwleidyddol. Ffanatic gwleidyddol oedd e. Roedd e wedi cyflawni trais yn erbyn Rhufain, yn erbyn y gormeswyr. Roedd ei gariad dros ei wlad wedi wneud e'n ffanatig, roedd e wedi mynd rhy bell ac wedi cyflawni trais. Byddai wedi clywed Iesu yn sôn am deyrnas nefoedd cyn hyn, i glywed amdano'n gwella'r cleifion, a fod cannoedd yn siarad amdano, falle bod e bron ymuno ag e unwaith, ond wedi eu colli amynedd. Falle bod e'n amheus a oedd ffordd Iesu, ffordd cariad, yn mynd i'w weithio. A mae Dismas yn troi at drais. Oedd e'n credu bod gobeith curo pŵer Rhufain trwy gariad. A mae Dismas eisiau Iesu ddechrau gwrthryfel. Mae'n gwybod os bod ei Iesu'n codi ei fys bach mewn gwrthryfel, bydd e deg mil yn ei ddilyn yn syth. Ond mae Iesu'n gwybod byddai hyn yn arwain at lladdfa ac am ddial at amgenedlaethau. Y mae llwybrau'r ddau'n gwahanu. Aeth Iesu ar hyd ffordd heddwch ac aeth Dismas ar hyd ffordd traeth i ymosod ar y Rhufeiniaid. Guerrilla tactics, ymosod yn y dirgel ac yn y tywyllwch. Ond nawr mae awdurdodau Rhufain wedi ei ddal a'i ddedfrydu i groeshoelio. Ymerodraeth Rhufain, yr ymerodraeth mwyaf pwerus a mwyaf trefnus a welwyd erioed. Yr ymerodraeth oedd wedi perffeithio y dull mwyaf creulon erioed i ladd neb, sef croeshoelio. A dyma nawr sy'n wynebu Dismas. A phwy sydd drws nesaf iddo ar y groes? Er mawr syndod iddo, ond Iesu, yr un roedd e'n cofio'n iawn amdano. A'r foment honno, ar y groes, Mae'n cael fflach o sylweddoliad. Mae'n cael moment Damascus. Mae Dismas yn sylwi nad yw trais, lladd a chysineb byth yn mynd i ennill y dydd. Roedd wedi bod yn cynllunio chwyldro, ond y prynhawn hwnnw ar y groes mae chwyldro llawer mwy yn digwydd yng nghalon Dismas. Efallai fod mwy o sgwrs wedi bod rhwng y ddau, mwy o eiriau? 'yn ni byth yn gwybod, 'newn ni byth gwybod. Ond mae un peth yn sicr, mewn fflach nath Dismar sylwi mai Iesu oedd yn iawn a mai fe oedd yn anghywir. A mae Iesu'n dweud wrtho, 'Heddiw bydd di gyda mi ym Mharadwys'. Ac yntau ar fin marw, mae Dismas yn deall fod lle iddo fe hyd yn oed yng nghynlluniau Duw. Nid drwy gweithredwr cyffredin oedd hwn felly, nid rhyw common criminal oedd hwn. Roedd e'n adnabod Iesu, yn gwybod beth oedd Iesu eisiau gyflawni, mae'n cyrryddu ei gyfaill am wneud sbort am ben Iesu ac yn beidio bod ofn Duw am yn mynegi mai nid marwolaeth yw'r diwedd ac mae'n gofyn i Iesu ei gofio. Yn wir, mae Lesley Weatherhead yn mynd mor bell a dweud y dylai gael ei le ymhlith arwyr mwyaf Cristnogaeth. Dywed fel hyn, Dylai yr eglwys anrhydeddu Dismas ar y groes, y lle oedd yn gyfystyr â methiant a chywilydd a phoen, fe gredodd mewn teyrnas na ellir ei churo gan farwolaeth, Ac er mawr clod iddo, tra fod y disgyblion yn dal yn cuddio, fe gredodd mai Iesu oedd Frenin. Wel, dyna rhywbeth i chi feddwl amdano. Fod Dismas yn heiddi ei le gyda Pedr a Paul a Iago a Ioan a'r gweddill, fel un o arwyr mawr Cristnogaeth. Roedd angen atgyfodiad i ail danio ffydd y disgyblion, ond credodd Dismas ar y groes tra'n dioddef y farwolaeth mwyaf erchyll. Mae'n siŵr fod meddwl am Dismas fel hyn yn agoriad llyged i nifer. Rwy'n gwybod fod e wedi bod yn agoriad llygad i mi wrth i fi ddarllen dehongliad Leslie Weatherhead rai wythnosau nôl. Rwy fel chi wedi clywed yr hanesu yn hyn ganwaith o'r blaen, ond erioed wedi meddwl am y troseddwr ar y groes fel hyn o'r blaen. A dyna beth mae'r esbonwyr mawr yn gallu wneud, codi ni i lefel o weld pethe na fyddem byth wedi cyrraedd ein hunain. Wrth i fi agosáu at y diwedd, be gallwn ddweud am Dduw o edrych ar hanes Dismas heddi? Yn gynta, y Duw y gallwn agosáu ato. Mae Dismas yn siarad yn fwy iawn gyda Iesu na neb. Y Duw y gallwn agosáu ato. sy'n agosach atom na neb ac sy'n adnabod ni'n well na ni'n adnabod ein hunain. Yn ail, mae angen i ni gael barchedig ofn at Dduw. Ond nid oes arnat ofn Duw oedd geiriau Dismas i Gesmas. Ofn Duw sy'n dinistrio yr ego ac yn cadw ni yn wylaeth. Yn drydydd, mae Duw yn gallu achosi chwildro yn ein calonnau ni. Digwyddodd chwildro yng nghalon Dismas y prynhawn hwnnw. Gall Duw gyflawni chwildro yng nghalonnau ni gyd, ond i ni ganiatáu iddo i wneud hynny. Chwildro o'r tywyllwch i oleuni, o'r drwg i'r da, ac o farwolaeth i fywyd. Ac yn bedwerydd, ffordd heddwch a'r ffordd di-drais yw'r unig ffordd. Dyna beth ddaeth i Dismas mewn fflach o sylweddoliad. A sylwi nad oedd casineb ond yn mynd i arwain at fwy o gasineb, a trais at fwy o drais. Ffordd cariad, ffordd heddwch, ffordd Iesu yw'r unig ffordd. Ond mae'n byd ni'n bell o sylweddoli hyn. Ar yr wythnosau diwethaf yma, mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi bod nhw'n mynd i wario mwy a mwy ar arfer niwclear. Mae angen i'n byd ni sylweddoli, cyn bod hi'n rhy hwyr, mae ffordd heddwch yw'r hunig ffordd. Ac yn bumed y Duw sy'n caru pob un. Roedd lle i dismas hyd yn oed y maradwys. Fe a bawb, y gwrthryfelwr gwleidyddol. Yr un oedd yn cyfadde fi hunan bod e'n heiddi ei gosb. Yr un oedd yn ystyried ei hunan tu hwnt i bob gobaith. Eto mae Iesu yn dweud wrtho, Heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. Faint o bobl sydd ddim yn ceisio agosáu at Duw heddi achos bod nhw'n credu bod nhw ddim digon da? Mae hanes Dismas yn dangos fod pob un yn ddigon da i Dduw. Bod y cariad tragwyddol yn ymestyn i bob un. Pa mor aml i ni'n cael pobl arall mas wrth Dduw? Pa mor aml i ni yn credu mai dim ond pobl fel ni sy'n ddigon da i Dduw? A pha mor aml i ni eisiau neb gwahanol i ni gyda ni pan yn addoli? Mae yna bennill Saesneg sy'n ei sbort am ben yr agwedd hyn, ac mae'n mynd fel hyn. We are God's chosen few, all others will be damned, there is no room for you in heaven, we can't have heaven crammed. Ond bydd y nefoedd byth yn orlawn. Mae lle i dismas yno, mae lle i bob un o'n i yno. I orffen, mae yna le i ni gyd yng nghynlluniau Dyw. Mae croeso i ni gyd ymuno yn ei waith. Gadewch i ni addunedi o'r newydd heddi, i wneud ein gore dros Dduw. Gwneud ein gore dros Iesu, yr un a groesoeliwyd rhwng Dismas a Gesmas 2000 o flynyddoedd yn ôl, er mwyn ei enw. Amen. I ni'n diolch i ti o ddiw am y diwrnod newydd yma. I ni'n diolch am y wyrth o fod yn fyw. Diolch i ti am bawb sy'n annwyl i ni, pawb sy'n dangos cariad ato ni, a pawb y gallwn ni ddangos cariad at i nhw. A i ni'n diolch i ti am ein bendithion i gyd. ar y diwrnod newydd yma. I ni'n gofyn i ti fadde yn beie ni i gyd. I ni'n gwybod bod ni'n llawn beie a gwendide a ffailede. Ond fel, fel o ti madde popeth i dysmas ar y groes, i ni'n credu bod ti o ddew yn madde popeth i ni. ac yn derbynnu yn union fel ag yr yni yn yn beie a'n gwendide a'n ffeiledde i gyd. I ni'n gweddio dros bawb sy'n mewn angen yn ein byd ni, gyment o angen sy'n na, angen corfforol, meddyliol, ysbrydol, pobl yn diodde o'r y pethe yne a'i gyd. I ni'n gweddio dros bawb sy'n mewn angen y bore yma, ac yn gweddio y byddi di'n agos i ni gyd, ac y bydd pawb yn gallu teimlo ti yn cerdded gyda ni, y diwrnod newydd yma. I ni'n gwedio'n nerth i wynebu yr wythnos sydd i ddod. Bob wythnos i ni'n troi at y ti ac un o'r prif bethau i ni'n gofyn amdano yw am nerth i wynebu yr wythnos sydd i ddod. Bydd gyda ni gyd a gro nerth i ni un dydd ar y tro ac un, un awr ar y tro ac un funud ar y tro. A ni'n cyflwyno'n hunain o'r newydd i ti nawr. Yn cyflwyno'n hunenol newydd i ti yn enw Iesu, yr enw sy'n dod â meddyliau o heddwch a chariad a thrugaredd a maddeuant a phob daioni i ni, a'r Iesu a'n dysgodd pan yn gweddio i weddio fel hyn. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwnele'r dy wyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.